Үтүө күнүнэн истиҥ сэһэргэһиини сэргээн көрөөччүлэр, биһирээччилэр. Бүгүн биһиэхэ истиҥ сэһэргэһибитигэр ыалдьыттыаҕа Саха Республикатын РСПСР бэчээтин туйгуна, Таатта улууһун бочуоттаах олохтооҕо, Саха Республикатын бочуоттаах ветерана, Элбэх оҕо ийэтэ, элбэх сиэн уонна хос сиэн эйэҕэс эбээлэрэ Евдокия Семеновна Дьяконова. Дьэ, Евдокия Семеновна үтүө күнүнэн истиҥ сэһэргиһиибитин үрдээх эмиэ истиҥник саҕалыахха. Ол курдук ити холобура эн үлэн тугу Будук үлэҕин ахтыгын батын ахтаха хас да төгүл Арассабиэ нэһилиэк депутатынан, партийнай тэрилтэ секретаринан, профком чилиэнинэн, Саха СССР Үрдүкү Суутун сэтээтэлинэн, ветераннар сэбиэттэрин бэрэссэдээтэлинэн, түөлбэ начальнигынан талыллан үлэлээбит эбиккин дии. Ол аата була сүрдээх бу элбэх үлэ эн нарын сандыар сүгүллүбүт эбит. Оны дьэ билигин холобура эн Бэйэҥ хантан төрүттээххиний, эн-бу Тааттаны, дойду, иккис дойду оҥостубутуҥ ыраатта, ол туһунан баһаалыста сэһэргээн ааһыаҥ дуо? Мин Эдьигээн оройуонугар төрөөбүтүм. Аҕам бутчут этэ, ийэм буоллаҕына холкуостаах, онтон ону-маны Лира Сураптыыра инниэр этэ. Бииргэ төрөөбүттэр биһиги Тэлбиэ этибит, саамай улаханнара мин уонна миигиттэн кыра икки ыһыллан балыс бырааттаатым уонна балтылаахпын уонна кэлин оҕолор кэлин төрөөбүт оҕолор ыалдьан өлөөхтөөбүттэр онон биһиги үс эрэ ордон хаалбыппыт быраатым буоллаҕына физкультурнай үөрээбит эбитэ физкультурнигата алдьархайдаах туох киһи спортсмен эҥин этэ учуутал этэ Ол кэлэн кэлин туохха ытыталаабыта, төбөкөөҥҥө, намҥа оҕолору үөрэппитэ уонна наһаа үчүгэйдик ыллыыр этэ уонна гитараҕа оонньуур этэ наһаа үчүгэй этэ. Онтон кинилэр икки оҕоломмуттара. Маҕан холбостоохтон тутта оҕолоро табыллыбатаҕа. Инньэнэн биһиги кыра уолбутун бииркэни илдьэ барбыттара. Мин оҕобун наһаа харайбытым олох чугаһабытым оло барамын ылыах курдук санаабытым эссе кытайым ыраах паайбыллаа дии оннук ыланнар оннун икки кыттамтара киндер туяра уонна нюнгуяна нюнгуяна биир оҕолоох туяра билигин туохтур быраштыр намгамааллар киндер уонна боллана оттон бу манна боллана мин туохха көрбүтүм тыһынчы тоҕус жүз биэһэ миэ жыллаха эдирбен кытта күтүөппүн кытта көрбүтүм Үтүөтүн уола Бородугов Теремиһинэмис диэн бу Тааттала этэ. Учуутал. Аа, учуутал. Онно Жигановтайга оройун олорбуттар. Бу уонна Таатта директорынан ылбыттар орто оскуола онно кэлбиппит. Мин кэлбиппин гиннэр кытта гиннэр икки уоллаахтар да оҕолор үөрэнэрдилэр.

Онно олорон баран киниэхэ буоллаҕына туох дьиэ тутан биэрбиттэрэ күтүөппэр дьэ аҕа дьиэни үтүө оскуолаттыгар Түөл Баайаттар дьиэт онно олорбуппут Түөл Баатык онно кинилэр үлэлээбиттэрэ онтон мин буоллаҕына ити сылларга туохтаабытын дьааһылаҕа да киирдим оҕо көрөөччү эдэргин олох эдэр кыска эдэрги ыллаҕым онно киирдим

Кэлэн температураны көрдүм-истим, манна киирэн үлэлээ биэрсэр. Онно үлэлии сылдьыбыккын эйэн диэн буолла. Барыта илиилэтэ. Тубаллаады. Оны үлэлээтим, киирдим. Кэбилэстим стараасы. Киирдим анна көрбүтүм ары тыбыс тымныы баҕайы ийэлэрэ олорго баҕайка олох илиилэрэ қапқара баҕайы қапқара баҕайы халааттаахтар эннээхтэр диэн

Хаһыат түөрт балаһаннан тахсар буолла диэн буол республика бу бириэмэ биир балаһаннан тахсар маннык кыра американка диэн бэчээттир массыына турунан бэчээттилэр иньэ диэтилэр ол буоланы миигин туохха бар диэхтэр курска баран үөрэн куоракка ыыттылар бардым холусто булам дии бардым баран онно туох бары республика улуустарыттан бары бааллар олох уонча буола үөрэммиппит онно үөрэхтэрэ диэн биһигини түүҥҥү иһминэ үөрэтэллэр уонна үлэлиибит онно түүнү бэчээттиибит ону маны бартан бэчээттиибит Үс ый курдук ону ыллаан бүттүбүт, эргитэрэ отведдэр, дойдубуту эргиттэхтэрэ кэллибит. Эдуард кэлэн бараммын арай кэллэххэ буолла уонна түөрт балаһаны даахтар буоллунна туора Лилиэтэ бэйэм матыыма наада буолла. Уол кэллэ. Улахан матыына ити кыргыттар Лилия да орулла да оннук матыына кэллэ. Нечевой два буолла ону гынан куораттан кэлэн турардылар оҥордулар хатылар ый аҥарын мэлдьи оҥордулар диэни аны буоллана уонна улахан мэтиэтир массыына кэллэ манна улахан икки балаһа биирдэ түһэр оннук кэллэ олору турардылар оҥордулар диэн оннук хоторо буолан бараммыт биһи түөрт балалаах хаһыаттаабыт

Онтон ол сыллары бу хайдары ааны сиэтэй көрдөххө киһи тугу билигин ахтаһыныан сөбүй? Ол ылларга диэн. Ол ылларга оттон условия наһаа ыараханытын харчыларбытын ийэбит наһаа ынырыктаныа этэ. Просто кыргыта иилэр манна бөҥөрө хаалар. Үтүлүк кэтэппэппэттэр иитэн боллохтар олох. Тыбыт тымны оннукка үлэлиилэр. Идэр аайалаах араайа Пластикова Лена иллээбиттэрэ.

Киһи доруобуйатыгар олох буортулаах. Буортулаах ону эһиэхэ хайдах эһиэхэ астынар? Биһиэхэ буоллан буортулаах оттон ону туохтуллар үүт биэрэллэр да. Киилэ аҕалбыта үүт күҥҥэ оннук хаппыттах харчыга били. Ону үүт иһэр этибит.

Бу эдьигээн кыыһа эдьигээҥҥэ сотору-сотору бараҕын дии. Барар этэ мурун. Онтон холобура дойду ахсылҕара диэн баар да ол иһин барар буоллахха дии. Онтон бу Тааттаны олох сөбүлээн бу дьонун-сэргэтин, айылҕатын кини дьонун-сэргэтин сөбүлээн хааллаан дии. Ди оннуттан бу олох киһини киһини ханнык баҕа киһини үөрэххэ даҕаны үрэҕэ да ситтиир холобур оҥостор үтүөкэн дьоннор

оччого хан типография диэн улахан тэрилтэ буолар онно дьэ директорына олорбутун дии дьэ ол кэмнэргэ ким ким үллээбитэй төһө элээхтик үллээбиккитий ол кэмнэргэ ол кэмнэргэ ити ария хименевна барыта эрэ баала Твойцакова иераин барыта кырдьаахтаттым булуна Николай Пафелевич Филиппов барыта Малаева бара бутахта Мария Мария Малаева бара бутахта Ермолаева бара

Оннук сөп уонна ити хомсомуол сыллар партия сыллара чэ бу холобура сэбиэт бэтэрээнинэн да үлэлээбиккин итэһэтээтил диэн холобура бу эн улахан туха диэбиккин верховность эбиттиҥ верховность эбиттиин ону булана эйиин ханна ыыталланан барыктааххына ону ыыталла этэ ону булан

Ону бу кэпсэтиибит туох диин дии бу биһиги саха сиригэр комсомол ячейкалар бастакы оннуга аттаналлар эбит сөп тэриллибитэ сүүс сыла ол иһин балааны тии холобура биһиги бу туох тепе будук урукку төлөннөөх комсомол комсомол директорин партия

Барыта итинник буоллун, чугас дьонун, аймактарын олох сылаастарыгар угуттанан өйдөбүл ыйдыбакка эрэ добугайдык сырыт. Вот.